I mani munhu loyi a talaka ku ku bonda na stranger? I mani a talaka ku rivala ku charger foni? I mani munhu loyi a talaka eku eku eku eku ka a nga xi voni xilo lexi a xi lavaka? I mani a talaka ku tlela loko yi kha yi vona movie? Welcome to Vatenga Hambani. Khome Doug Lanwani. Khome Nyiku.
Hi mi tisela swilo swa nkoka.

so ya loko leswaku u lava ku swi dya swa ku um eh, ku endleka yini ku famba yini ku tshama na yena hi ndlela yeleyo hi ndlela yina mamas e ende na yena loko ri ku i le ka relationship yani hmm. wa ti tiva ti-question letiwani for sure hmm.
for sure u vutisa munhu wa yena njhe u kota ku tivana guys swi kahle ngopfu sweleswo yebo

especial munhu njhe stranger a ni voni reason ya ku njhe ni nga suka ni kwatela munhu a ni na swona swa ha nga ku leswi swi swa vavasati swa ku a ni twa ni nga n'wi twisisi
leswa vavasati swa vanhwanyana vanhu va xisati swa ku a ni twa ni nga n'wi twisisi so that's why i think that's why. okay okay kuta mina i mana tala ku rivala ku charger phone ku yi charger mm. ah. hi webi

Ni lava ku maybe na na tlela guys ni siya hi obvious swi ta sala charges mara loko me ni pfukini ye a tlele na na mi na charges na mi chargisela so ya na yi okay na yi teka ke hi ta ku me hi me it's fine it's not okay.
fine ku va ye guys yeah mina swi tsana ku gezi na mtlha ra famba ni ta chargisa phone ya kwini ka siku lera ni ntirhweni siku rin'wana eh, xipolixi xa mina xi le ka zero xi hele beta u ni chargiselanga i ka kunene a ri le hansi okay next question ah, baby se ri hansi ka a ri zanga ri lastini bet ra vona okay i mani munhu loyi a talaka eku eku eku eku a nga xi voni xilo lexi a xi lavaka ewa ka thoma o botsa "Hey, she could have no been ka this nga way." vutisi no ta fukuzaza karara Eh? a wu vutisi a ni vutisi yintshwa kumbe na swi twisisi swa leswaku ni swi veke kwini leri kahle ka ri na problem ra ku ro veka kun'wana na kun'wana so me na na leswaku a vo xi la- lo- lexi tshamaka xi tshamaka

U la yini za ni byela ku hayi ni nga vutisi ku ni la yini loko ni nga xi vo xilo ni ta vutisa a loko vutisa ya loko bindza ku yini pela xilo swi la loko lexi tshama la xi Se tshama mi la loko xi ta va ni- simple or kanjhani guys guys loko mina loko ni nga or kanjhani u te guys u Xilo na vutisa wena, wena vutisa na wena

That's all. Okay. Ora ndisona nda Nigeria mama ranzu guys. Mama ranzu mara madhumbi shabu. Sara. Ah. Try it one Bye. day baby. Mugele ngopfu musi ma Nigeria. Ora. Hi kule wo. Okay. Next question guys. Eh i mani munhu loyi a talaka ku ku sungula ku no a a a hi khongeli before hi tlela kumbe before hi kumbe loko dyiwa so.

famba eh, famba kaya
okay sorry guys eh, ku na vanhu van'wana va fikile nyana lava kombela nyana swin'wana otherwise next question babs ayi mara basi kahle i mani a tala ku ku ta na swa ti-date ku a huma yiniyini Uma.
hiwe
so va mi vutisa No ku tiyiswa ka hi vele a wu swi rhandzi a wu tsamutana

Imini.
Yeah, yeah, it did. Mabiveza. Next question.
I mani a tala ku sungula ku holova? A ku sungulaka. I did. Rale rhandza tinyimpi he. Ah, swi swi nga swi swi nga nga hi kona ka hi tinyimpi. I be va rhandza ku sungula. Ah, wena lokutetani.

tinyimpi ti sungula so ka bebe sweswi njhe jepisi se hi sunge tinyimpi mhaka jepisi maswivo kwi mi sungula eya ni ri swona mevhe se ni vona ku sori yini laha ni sorisa yini ku dya jepisi mi ane ku dyeni ni nga sorisa ni nga wrong guys u dya jepisi ni nga ri ku dyeni i dya jepisi ni nga ri ku dyeni mina Okay, sorry. Okay.
Wow. Yo. mara na vula ku sorry baby no ka ni ni ni nga vuli simple ni fana ni rhanga ni twisise mhaka ku mhaka yi sungune kwini se ni ta hlaya ku sorry a nge sunguni ku sorry njhe njhe njhe njhe ni fane ni twisisa statement xi xi helela se ni ta ku sorry ni mbilu leyi ta va se yi ri levheyini Ah, yi ri levhayini guys Ha, l- swi swo za swi leha hi za hi ya le kule le cape town hi tshami laha fanele ku next time swi nga ha endleki ona mi ni ta hamba ni endla swona u endleke leswo ni rhanga ni ya cape town ni kota ku vuya la famba kwale cape town timali ta wena eka vacation next question baby kwala i mani a talaka ku rivala date ya nkoka

okay okay me why yeah guys le wena i hlamula eh why i fanele ku wena ah ni swi tivi a nga kona se we wo ku wena a ni fanele ku vutisa mukana kambe yini ni ti rini se na tsundzuka nyana a ni khohlwa ni fanele ni vula ni khohlwa ni rivala yini anniversary ni kambe kambe i june or i july se se that's why ni kutani mara masiku lama ma birthday yini yini hinkwaswo ni xava and na yoho futhi

hi xavisa ma t-shirt ya va te hi nga hambani ha printisa ma t-shirt hi printisa swikipa hinkwaswo tikepisi swidloko swin'wana hayi ku swa va te hi nga hambani ntsena na hambi u kuma ku mm, u na swikipa swi la u la ku printeliwa swa unvelingi swa yini swi swa ku talatala mi endlela guys ntsena wo ta na idea ya wena ku u la hi ku endlela xi xa njhani na ku xi lava rini swi kwini and then hi ta vulavula swa ku tala and then loko ri ku very very very very u le ku swi laveni u ngo foyinela i ri number leri number leyi ta tsala le xikolweni okay ta tsala kwala ka screen loko u fona or u senda message vhelo nghena mhakeni ku hi mindi ya wa ya kahle kahle vhele mi ni prefera ku senda message ka whatsapp and then ku ni loku nga ni kumi efonini cause a hi nge swi swa ku nga ni kuma minkarhi yin'wana ni nga swi twisisi hi va nga ni chajelanga foni yi off

Ee? Ay sana de. Good job, baby. so ya guys loko swa swaku video leyi sungule na yo le ku sunguleni yi ta fika na yo lamakumu ha hi ri danko khensa hi vuyelela hina Danko. hi ndlela leyi na mamasi ri Hi.